Kakajan özüň bärde goýarsyň da zady. Men Hydyr. Näme diýsem bolýar? Alypbaryjymy? Tamada. Tamada. Tamada men. Gyzyl mikrofon. Hiç bir aýratynlygym ýok.
Diňe gyzyl mikrofon mende. Bar bar aýratynlyk.
Döwlet biziň kontent kreator, zatlary düzýän, içi mowzuklary, temalary düzýän Döwlet bilen Wepa, Wepa-da ýok aramyzda. Suratyň. Suratyny ine, ine eliňi şeýt, ine eliňi şeýt, ine. Ine Wepa ştaýda. Ýurtda suratany şeýt. Tyryň edýär, şoňa bardylar. Abdyrahym, biziň social media, biram entertainment-de seredýän. Twitter. Twitter-de näme ýazylýan bolsa, biz ýazamzok. Ine, Abdyrahymdan görüp bilersiňiz. Näme bulaşdyrýan bolsa. Kim bilen sögüşýän.
Kim bilen sögüşjek bolýansyň adres belli. Jogap berýän hem şi.
Menem näbelli adam bäri özümden habarym ýok näme üçin jogap berýän. Hawa Röwşen hiç bir zady ýok hiç bir zady ýok däl aslynda bar. Hiç zadym ýok. Podkastymyzy kritika edýän adam. Diňe zeýrenk gezýäň şul adam. Ganymda bar.
Hemme zat, hemme zat Ganymda bar. edýär. Biziň podkastymyzda-da aslynda garşy çykýar. Ine, biziň eger ýalňyş edýän bir zadymyz bar bolsa, Ýa. ýa-da has özgermeli bir zadymyz bar bolsa, agzalarymyz bilen, ine, Röwşen bizi Bu kritika edýän Röwşen Näme? zat- Göni adamlardan. maňa ýazyp bilersiňiz, men göni o ýetirip bilýän, arassalaýyn, bulara ýetirmän bilersiňiz. Röwşen käbir zat bolýar. böleklerini.
Eee, toýlarda öýle kaka tarapda biri içip, içip, içip, içip, ony ediň, muny ediň, ony ediň, muny ediň. Şol edileni ýygnaklaň, hiç ýerine gelenok. Iň soňunda-da aýtýar, ony halamadym, logany halamadym, o mikrofon bolmandyr. Aýtmasana. Podkastyň ady bolmandyr, hemme zada ýargy maşyn. Buram kim bar bizde? Elbetde, Kakajan bar. Kameraçy bar.
Kameraçy däl aslynda. Fotomontaž. Biziň ştaýdaky yşyklandyrmalardan, kameradan, setapdan, hemme zatdan şu görýäniňiz. Seslenem. Seslenem esasy zat. Seslenem biziň Kakajan jogapkär. Şu wagt şu Ýöne Hawa dady daýal alkyş alkyş. Green Card-a Kakajana surata düşseňiz çykýar diýýärler. Şoň üçin bir hepdemi, iki hepde galdy.
Başladyp bilersiň. Başlaýan nomeryňa-da.
Başlaýarmy? Men-ä bilemok, men-ä bar, siz alada etmeli. Okey. Ýuwaşdan giribereliň onda temalarymyza. Näme diýýäňiz? Gireliň. Okey. Dogry.
Ör aramyzda Hoş geldiňiz ýene bir gezek. Gysgaça mazmugly.
Gysgaça aýdyp geçeli Ör aramyzda diýip podcast. Nädip çykdy? Birinji bölümi.
Nireden gelýär bu Ör aramyzda näme näme sebäpden edilýär? Onsoň Döwlet Näme üçin etme diýen pikiriňize nähili jogap berýäňiz? Aslynda nähili başlady bu aram? Köplenç Kakajan beýlekilerini gowy bilýän. Hydyr ikimiz nirä gitsek gony bir-birimize garşy. Restorana git, awtobusda, maşynda. O maňa garşy protiv içjek bolýa, men oňa içjek bolýan. Muň bir reels bolmaly, dokuz mi, on million prosmotr bar. Ýigrimi.
Ýigrimi boldy.
Ýok. Dokuz nokat alty.
O tema sosial mediada-da gelip biler. Ýa-da şu wagt gürleşelimi? Ýok. Aýtjak ýa soň soň soň. Soň gürleşer.
Lýuboý bir zatda biri bilen dat garşy garşy gelýär. Soňra kakajan ýa näme üçin şu zatlara jogap edemok. Diňede soň başga bir ýere gitýär. Aňarda kän diskussion edilýär. Bu on bir birimize girýär. Şo zatlardan başlady we şu wagt şu ýerde oturyp. Zady pikir etdiňmi mesele sen bolup bilersiň sebäbi gelmek şu bilen sen zady etýändä. Ýo ýo ýo ýo. Gidişýäň. Ýo ýo gidiş.
Gyzy hydyr bilen oturyp işte bir temada zat edip görmedim ýöne seňki dogry meňki dogry edip sene mene bolmady da ýöne sen şeýle zat ýaly oň bilenem sögüşýäň. Ýo ýo ýo men şu wagt diňe hydyr bilen kakajan bilen gülýala. Sen ýöne şu wagt hydyryň tarapyny çekjek bolan çota.

Ondan soň boş gürrüňler. Gyzyl mikrofon.
Gyzyl mikrofon soň geler.
Köşäň oglanlary zat boljak, beýdel zat bolar. Diňe onýa klişe zatlar etmäniň özi öň etdiler. Edibem galmadylar şoň üçin üýtgedeliň zat diýip. Aslynda ýaňky döwletiň aýdyş geç aýdyşyp geçişi ýaly.
Aýdyp geçişi ýaly.
Türkmen dili ýüz bir.
Ene dilim nokat kom. Okey. Ýazgy nokat kom bar.
Has göndar etýär. Ýalňyşlar düzeltip berýär grammatik. Okey. Tem temadan çykmaly, temadan çykmaly, temadan çykmaly. A, näme diýjek boldum men? Zadyň saýlanyşy, temanyň saýlanyşy.
Ä, hawa, aslynda şu zatlar biz öz aramyzda ýöne zat etýärdik dara. Gürleşýärdik. Gürleşýärdik, zat etýärdik. Şonuň üçin mençe iň gowy, ýa-da bizçe aslynda Bize görä öz aramyzda has gowy geçsinka diýýän menä. Hawa zat boldy indi ok biz şu zatlary hepdede bir üýşülýärdi meselem her görülende oturylýar ok näme üçin şuny biz ýazga geçiremizok boldaka indi. Aslynda şuny näçe wagt köpden bäri bir aýdan köpräk boldumy biziň planlaýanymyz. Men açan açan ugradyp gördüm. Iki iki.
Näçe aýdan bäri ugradypdyn ol maňa öňräk edilipdi aslynda öň gürleşipdik. Geçen toýda gürleşildi. Ýa dogry meselem planlar bardy ýöne karary gelninde soňky bir aýyň içinde bolup biler. Eşe men men ýokdum aralykda. Men ýokdum.
Şuny ýaly podcast ýaly men birnäçesini gördüm. Hä? Aslynda gümür ýamyr bar. Onsoň Ondan mundan. Ondan mundan.
Natural. Maslahat berýän.
Natural.
Hemme zat.
Moşny ondan mundan seredip bilersiňiz Ýakup bilen Nawruzjan edýär. Bilemok.
Sen içeri aýt ber boldy. Ha, muň daşyndan hem aslynda zatlarda da bar.
Twitterde da bar. Meselem, Space, zat Space-den açýarlar. Gürleşip zat etýärler. Men hem diňleýän meselem. Clubhouse.

Meselem, planlaýanymyz şol. Birinji zatda, esasy girişde biziň soraglarymyz bolýar. Soraglar ýazýas, ine şu wazaň içine oklaýas, şu soraglar haýsy tema çyksa, tema-da bolup biler aslynda. Şony gürleşýäs. Oň daşyndan ikinji zatda social media, biram entertainment. Entertainmentde esasy üýtgeşik-üýtgeşik oýunlar bolýar her bölümde. Şu günki oýunda näme bolýar?

soragymyz bolýar, sorag-jogap. Onda-da gelen myhmanymyz şo sorag-jogaby zat edýär, soraga jogap berýär we özi bir soňraky geljek myhmana näme edýär? Sorag goýup gidýär. We soňraky geljek myhmanym aslynda bilenok. Goýjak soragym kime goýýanyny bilenok-da, gysgaça. Beýle eken, bilýäňmi ýa-da belli däl? Hawa, dogry.
Dogry, dogry.
Onda
Birinji bölümde başlalyň küýzämizden, jadyly küýzämizden. Hä, bir okey başlalyň. Mowzuk saýlaýlyňmy?
Näme çykjagy belli däl. Hawa. Aslynda şu wagt ýazmalydyk welin Hydyr öwräkden ýazdy, indikide. Bir ruçka bar diýip. Ýöne bir ruçka bar diýip öňde başga. Şa Hydyr diýip sen näme üçin maňa zat etdiň? Sen boldy gelýäs.
Temany saýlaýas. Näme çykdy? Her kim öz bilen aş bar. Röwşen näme ýazdy, Hydyr näme ýazdy, Abdyrahym näme ýazdy, Kakajan näme ýazdy bilemzok. Kim çekýär?

Çykarmadyň ha entä. Haý, bire gaw ýazan, bir hydyryň öz ýazan, men diýara. Ýa-da Rahim ýazdy kesin. Nä gysga roman mı? Kiminki bilemok.
Haýsy social app'leri ulanýaňyz we haýsy maksatlar bilen? WhatsApp, Imo, Telegram. Bu sorag kim sorady bilemok, ýöne edil näme sorag soramak isledi? Edil haýsy social appleri ulanýaňyz? E kän madary social appler. Meň-ä esasy ulanýanym Instagram bolaýmasa, Twitter bilen. Twitter, Twitter bolup biler aslynda. Iň köp Twitter. Twitter däl. Näçe seni göremok. Ha?
Twitterda men näçe seni göremok. Twitterda şun ýaly.
Men görmersiň. Näme üçin görmersiň? Men girýän, sessizje yzarlaýan. Kim näme diýipdir?

Okey. Soraň sora sen. Abdurrahman. Abdurrahim soraň sora.
Yok meselem eee köplenç nime ulanýar da meselem men ejeme WhatsApp öwretýänçäm 2-3 ýaş geçdi hem menden söýende şoň üçin hökman eee şolaň düşünäýjek zadyny ulanmaly bile imo onsoň ýa-da käbir adamlar her hili zatlardan ýazýarlar meselem WhatsAppdan ýa-da Telegramdan ýa-da men şony özüm edile Minimumda tutman al ýaly mende diňe whatsapp ba i telegram ba ram türkmenistan üçinem diňe maşgala üçinem imo ba e mena başga ýerler başga ýerlemedem instagram telegram instagram we twitteri diňe entertainment üçin ýani surat paýlaşmak üçin bir zatlar okamak üçin o taýdan ýani biri bilen habarlaşmak üçin ulanamok. Okey Röwşen.
Men menkilermi diňe Telegram esasan we Instagram boldy. Eee Röwşen.
Bu başgalaram Röwşen.
Men Twitter'a girsem hem Twitter'da men Röwşen. Ol atda turýan. Ha. Ha, men Clubhouse. Tinder diýerek. Olam bar diýen, näme? E, ýaňy öýlenme, beýtme o. Clubhouse-a girýän köpler. Günde girýän adamdan bir gezek daha girýän. gürrüňdeşlik üçin käwagtlar gowy temalary we gowy gruppaň arasynada burumtak alýar.
Men galdym. Men menä köplenç social i communication üçin ä whatsapp, imessage, imo, telegram, bir snapchat bir azajyk käbir snapleri paýlaşýan ýakyn arkaly zatlara, ýakynlara. Indi instagramam prosta aslynda ýaňy pozdum. Bir ýyllap ulanmadym. Soň täzeden. Näme boldy? Arşa erdimi? Näme boldy şo? Hawa, meselem, pozdyň-da, näme boldy?
Rahat. Näme rahat? Näme boldy, meselem? Kän wagty bitiremok, biderek.
Yzyna geldi. Soň yzyna şeýdip getirdiler. Gel, gel, gel diýip. Ýok, ony nije görseň, men hem eýsem Instagram webden girýän. Sen hany ulanma sagadyňy alyp aljak bolsaň, webden gir-ä. Ýöne Twitter hem şonuň ýaly meselem, webden girýäň, reklama göreňok birinjiden. Reklamasyny göreňok. Kimiň?
Reklama çykanok.
Meselem, appden girýäň bolan her storyda, dik storyda bir aý Airbnb bu reklamalar geler, a webden girseň gelenok. Eee, Twitterda-da şon ýala reklama gelenok. Hiç zaýat, meňki başga pikirim bar. Sen saňa biri ýüz berýär matara, sen Instagrama gireňokdyň soň bermän başlady welin sen çykdyňda soň sen instagrama girdiňde o berenokmy şonda blat boldy ortalykda la. Aý bilemok ony.
Ýok. Aýdasyň O gelmän näme bolupdyr näme de ýöne. bolýar bilýäňmi men aýdaýyn. Gaty bir inje bir zat. No.
Aýdasy gelenok.
Arka ezeliň fonuny siz şu wagt. Karoç bara meň Aşak sereldi.
Reelslam seredilip başlanýara. Aha.
Bilýäňmi?
Şoňa zat edip bu girýä soň. Köp seredilýär da bilýäňä men 10 millionlyk zadym bar, reelsim bar bilýäňmi? Ondan soň ne çörek çykardyň bolýar diýýär. Karoçe, o 10 millionam çeken men. 10 millionam çeken men. Bunam aýdyp geçýän. Ýani şo barada gürleşjek bolduň, näme açjakdyň sen? Bir tema açjakdyň başda. Şuň Hydyryň 9.6 millionlyk reels bar diýdiň. Bir zat açjak, bir zat açjak. Awa, şo ýaly.
Şo 10 millionlyk diýýär. Sen näme meň zadymy ogurladyň diýen ýaly diýýär maňa.

Näme üçin alsyn?
Näme üçin almasyn?
Nirden bilýäň?
Sen aňardaky Oman suruň şeýtýän şeýtýän tanslaryna deň getirip bar ara. Zat goýmaly sen aýta goýmaly bilýäňmi? Eşe bar. Eşe sady goýsa, şu sady goýsa tutar beýlik başga. Sen aňarda näme Gülsenemmi? Şony ýaly bir aýdym aýt.

Magazyndan zady getirýär, çeje getirýär. Biri gapagyny aç, satyn alýar, biri gapagyny aç, beýleki hem içýär diýýär. Şol surpriz çykýar, kimiňki diýýär mysal üçin. Indi bu-da şolar ýaly. Eger men çekmedik bolsam, sen şuny paýlaşyp bilmersiň. Eý, ony näder, bir munt, ony näder öýlen oglandan hem özüne çörek çykar bilýärdi-ä, men öýlenmedik bolsam, sen tans etmeýärdiň, temaň şoňa barýar. Şo-da barýar, o-da dogry.
Toýa çagyrmadyk bolup, sen çykyp uçmadyňyz diýýär. Ýöne şol wideo şo wagtda iki müň ýigrimi birde öýtýän-ä.

Eger Men gijelerine ýatyp bilemok bilýäňmi? Tim Hok gelýär men Apple zat etmedik bolsam sen wideo çekmädiň diýip. Komment ýazýar şaýka. Özümem ýadyma düşýär. Clubhouse-da otyrdim. O wagtlar kim bardy? Şo wagt iki-üç adam otyrdy öýtýän ýalňyşmaýan bolsam. Zady bilýän. Malika. Malika aýtdy. Ehydyr diýdi, goýsana şuny diýdi. Ýalňyşmaýan bolsam. Soň goýdum şo wideo. Eý, tutdy. Dyrr etdirip zatlar ekranda bar-a. Zatlar geçýär. Eee, pul gazanyp bolýan eken, maý dişler ýaly. Eee, şuny ýaly men zadymy baglamadym. Eee, ýöne baglasaň, monetization.
Hawa, baglasaň gazanyp bolardym. Ka diýen, çünki şo wagtda, ýaňky aýdyşym ýaly, ýaman köp zat gelýärdi. Eee, laýklar, onsoň ýazýanlar, zat etýänler, kommentler bar meselem. Röwşen bilen baglanyşykly komment aslynda açyp okabam bilerdik dogrudanam şo kommentleri. Agentstwalar bolýara, meselem diýýär, işleşýän menejeriň barmy? diýýär. Bilýäňmi daşary ýurtdan zat etýärdiler dary. Işleşmeýän bolsa biz zat edip bileris. Muny dowam etdirdip bileris hasabyňy zat etýän barmy diýip ýazanlar nähili boldy hä? Senem ýok diýdiňmi?

Zadym alty ýüz töwerekdi, yzarlaýanlar şu alty müňe çykdy-da. Gün zadyň içinde, näçe şu gysga wagtyň içinde gün alty müňe çykdy. Şu adam bir dört müňlerde, bäş müňlerde zat etdi öýdýän, galdy öýdýän. Jemalyň oglunyň sünnetdeý bolsa. Okey, toýlar bar bolsa wideo çekiljek, bar bolsa döwlet aýdyp bilýäňiz. Döwlet hele baga arkaýyn men ony özüm. Bärde Mansur.
Mansur hem şeýle ony hem men tans etmedik bolsam iş gelmedi. Mansur hem aýdyp. Aslynda esasy zat Mansuryňky. Awa.
Esasy zat Mansuryň. Iň arzada zat diýýär, mysal üçin, Jumaly Mansuryň ýanyna bar, e, men toýum diýip aýtdyp, meni oýnatma diýýär bilýäňmi, a- aslyny konwerseýşnmy, ýöne o başga bir zat git, aý, Hydyr ony başga bir ýere geçirýär, onda gowy boldy. Ýöne zady belläp geçelim geldi, meselem, Instagram, Twitter ýa-da ne, a, bileýin, Kän habarlaşmaýan adamga notification açyk goýýaňmy? Meselem men şu zatlar hiç açyk goýmak sebäbi gerek gel yani biriniň laýk goýany nämä gerek şony görmekden. Men polny notifikationa bir telefonym bezzukda dur instagram notifikationy ýapyk biram telefonym bezzukda hiç sesini açaman. Işiňe eýlenip atýar däňdä bizede onda. Instagrama işim gerek wagty. Ha okey.

Heý-de, Röwşen diýýär. Şeýle surany çykaran ýokam. Röwşen diýýär, Sadak baý diýip çagyrt diýýär. Entäm diýýär, ýanymdan diýýär, Serdary alyp gitdim diýýär. Bir görsem diýýär, toý bolup ýatyr diýýär. O diýýär, prosta yňňyry şäherde gezip ýören eşikleri bilen diýýär. Şypbakly bardy. Kroksly bardy. Sadak baý diýip Toýa çag ýaran. Ve işin erbe tarapy zadyň e, editinde, montajynda zat bany çagam dor bilen tant etdirýär. Hawa, gel, gel, gel.
Kameradan çykjak ol elinden tutup getirýär. Menden soň sen elenýär. Wepa. Ondan öňünçe şortikli geldi toýa hawaňyz awa bolsana. Şota özüňkini berdiň ya. Soň näme etdi? Şortikli gezdim toýda. Şortikli kroks ve şortikli geldi. Bäh diýendirler o, ha, Amerikadan gelýänler. Üýtgeşik.
Üýtgeşik zat diýendirler.
Aý, şu Amerikaýdan üýtgeýär diýýärler ha. Eý, dogry.
Bura başda düşünmedim men. O saat ýaman bizi işläp otyryn, notifikasy idat gelýär. Instagram edip 3 sany näsam biri.
Ýo, notifikasy gelýär, sorry. Girip gördüm 4-5 sany SMS zat bar, mesaj bar. Açýan Röwşeniň wideosy, beýlekiniň Röwşen bor, serederin diýen. Prawda pikir etdim. Muň öň bir Vlog zada düşüpdir instagramda reelsa düşüpdir skrinşot miskrinşot zat diýip bara aýp muny atjaý röwşen muny atjaý röwşen näýni bolaý ýene vlog bir atjaý pýonka diýýän ondan soň oňa ugratdym muňa ugratdym soň wepa sorady awa toý boldy diýdi bara men aýtdym bula e kakajan ýazdym men kontaktyny pozmam muny diýdim ýöne bir sorag bar bir sorag jogap bermänem bilersiň Eee okey toý etdiň hiç kime aýtmadyň hä toý etdiň gelinem getirdiň eee welin soň Soraga girä barýan aýt. Ýok näme üçin zat diýip ýazdyň eee Ete nip seriöz diňe blog çekdik diýip ýazdyň. Ha o zat adamlar birazjyk nime bolmasyn diýdim. Köşe gün sorady wideo pozuldy. Köşeşdirdim ortalygy wara çünki Okey. gaty birden galdyda haýp Näçe bilen pro? Ýa birden spike alýa, ýokary klass şony alak gol ortalyk. Ondan soň gol diýdim, şony oklaýyn diýdim, ortalyk boşasyn diýdim. Real şu özüň pozdurdyňmy ýa-da başga biri? Pozdurdyň ony.
Aýrylan aýyrtdyk, aýyrtdyk.
Näme üçin? Aý, aslynda men hiç social media düşmesin isläp okdum birinjiden. Hä, toýa gelen oglanlara da aýtdym, gyzlara da aýtdym, social media goýmaň, hiç zat etmäň. Çünki ortalykda iki günde edilen zat, hemme zat bardagam bolup biler, gowam bolman biler, bideregem bolup biler diýdim, hemme zat edilendi. Ýöne bir ýerde lyk boldy-da, bir goýupdyr. Indi men iň gyzykly ýerim kimdigini bilemok, tapyp bilemok. Restoran goýmandyr, başga ýer goýmandyr, ýagny kim bir-birine beripdir-de, çir-çir bolup goýlandyr. Zatdan sorap bolnok şony, haýsy

Ýöne indi ýuwaşykly açylyşyp başlanda soň goýma. Zat bola.
Adam paýraýy hiç kim görmesin diýä. Näçe wagt etsin. Hiç kim paýlaşma, hiç kim paýlaşma. Adamlar zat edýä. Montaž edip, editläp, aýdym goýup, geçiş zat etýä da, wapşe bet edip paýlaşyp goýýa da. Hiç kim görmesin diýip goýmaň diýýän bolup tersine iň gowusyny goýýarlar onda. Näme diýeýin bu gala? Oturup bu paňam düşse. Bagtly bol. Bagtly bol.
Haçan toý bärde? Nesip bolsa bagtly bol. Bagtly.
Aljyrady, aljyrady.
Ya e, toy yok diýmek şu nesip bolsa bagtly bol. Etdiga diýämi hwatit.
Ay yana bor. Näme? Toy var goşup etjek diýsen. Röwşen hiç bolmanda toy etdi, gördük aramyzda, öz aramyzda. Öz aramyzda. Bu ýagdaýlara düşüp Öz aramyzda görmeýän oglanlarymyzam bar. Oňa-da bärden bir zatlar diýip geçäýin. Geçdim. Aljak aldy öz zadyny.
Hawa saňa diýýän kameradaky. Men-ä sallah. Hä?
Senem sallah.
He?
Şu wagt öz aramyzda däl ol oglan. Ha, okey.
Okey, her kime düşündi kim diýip. Ýol oglan gelýär, häzir gelýärdir. 10 minut soň gelýär bolýardyr. Näme ki dar ýa. Otyr öýde. Gapyny görme gatdan çykdy. Gapyny gaky girdi abi. Men hem diýen roommate dir öýtdüm. Geldi, aýyň kompýuter bir zady otyr. Gapy açylan eşitdim onda. Arkadan geldi. Sen näme üçin geldiň diýdim da. Aý git. Öýde kowdy.
Öýden kowup bilmedim. Pişik üçin geldi. Pişik hem andyr nak goýberdi. Bärde mädirem?

Close friendiň barmy zatda instagramda men näçe kişi bar. Ýok.
Sende?
Ýok.
Close friendiň açykmy? 9 mi näme bolmaly?
Garnaşlaň barmy? Eden men hiç garnaşym ýok. Garnaşym. Close friend bar. Garnaşym hem bar. Close friend bar.
Betiz ýok. Ve garnaşlamam. Close friends diýdiň ha?
Ýaman gowy zadym bar da men şum bilen baglanyşykly. Aýdyp geçmesem bolmaýa. Karoçi. Bir gün Manhettende ýötüp-ös. Zawtra ýetmäne gitdik. Öz aralarynda. Diňläň gowudy bu. Zawtra ýetmäne gitdik. Aý onsoň kim bardy? Döwlet bardy. Wepa bardy. Men bardym. Mansur, Mansur. Mansur bardy. Biram gyzlar bardy. Zawtrak etdik hemme zat gül ýaly, hä? Onsoň ýöne şu Wepa bilen Döwlet duranok ýerinde. Pyşyrdaşyp Ýa-da bada byç-byçam bir ýerik gideli, ýa-da byç-byçam bir ýerik gideli, bilýäňmi? Äý, bolýa, bolýa. Onsoň näme etdiler? Bular ýanlaryna Mansuram aldylar. Soň diýdiler, Hydyr, sen gyzlar bilen git öýe, biziň diýdi, bärde işimiz bar diýdi, zatda. Manhettene biziň işimiz bar diýdi. Äý, bolýa, men soň gyzlar bilen zada gaýtdym. Brukline yzymyza gaýtdym hä. Irden açdym Instagramy. Onsoň Close friends. Mansuryň zadla seretdim. Story. Hä? Bul oglan Mansur saňa. Bul oglan näme edipdir? Meni ýalňyşlyk bilen close friend-e goşupdyr. Ýa-da close friend-den çykarmany unudypdyr. Bulan giden ýerlerini men gördüm. Hä? Edip ýören zatlaryny gördüm. Näme? Aslynda menden gizlejek bolup ýören zatlaryny ýalňyşyk ýalňyşyk bilen men bilen paýlaşdylar. Menem o zatlary gördüm. Men o zatlary aýdasym gelenok kamerada. O zatlary öýdä. Aýdasym gelenok diýen oba açykla biraz. Intriga etmedi adamlaryň näme bilesligi.
Ýalňyşlar pikir etýärler. O zady aýdyp biljek gel. O zat. Okey. Edil. Men aýdyp biljek.
Döwlet yani ortada sen Mansur Wepa ba. Ştaýda Mansuryň Mansuryň nimesida diýjek bolan Mastoryna çykana. Mansur özüň kommentde şey belläýne plan ýerik şu gün şularlar bilen plan ýeri gidipdik we Hydyram şonuň üçin gaty. Her bela aşanda da Mansuryň bolmagy. Ýa aslynda gaty gördi diýip bak gaty göremok he. Aslynda öwrenişdim. Gaty gördi aslynda ýöne aýdasy gelenok. Men öwrenişdim.
Sebäbi bu birinji gezek zat däl. Bular maňa Aýtdy diýseňem bolýar, ýöne aýtmanjyk gabaýat aýtdylar. Hä, men öwrenşikli. Oňa aýtmadyňyzmy?
Ýok.
Ýok, dur indi, dur. Gidemiz soň diýýär. Durşun ýaly aýtdylar.
Bir hepde galan hem.
Ýok, dur.
Biletlerini alypdyrlar. Hä, planlary belli. Soň bir hepde galypdyr. Gel beçegi bilip Hydyr Gabaýa gidelimi diýerler. Onsoň aýtjak bolýanym, men öwrenişigili o zatlara, problema däl. Dogry ýöne, dogry. Ýöne şon ýaly sosial mediada şon ýaly bir zat edipdirler. Dara ýa näme üçin diýip sorasaň, adamlaryň şu edýän zatlaryny, öz esasan daş töweregimdäkileri yzarlamak üçin ulanýanlary. Ýa kim sorady, biri-ä sorady. Şondan jogaplaýyn men şu soragy. Ýa. Ýene Sorag bersem bolar mam? Yo sora.
Eee başga tema açjakda. Ya dowam etjek misin? Yo, em, bolmaz. Okey. Başga tema.
Eee Hydyryň aýdyşy ýaly meselem öwrenişikli diýara. Şu we adamlar meň pikirimçe şuny öwrenişmeli. Meselem biz üçümiz dosa diýeli ýa-da dördümiz ýa-da bäşimiz arkadaş bir we altynjy. Eee adamlar şuny kän öwrenişmeli. Meselem biz Ok bäşimiz ýa-da altymyz dost. Men şuň bilenem bile bir ýerik gidip bilerin. Ýa üçümizem gidip bileris. O biz hemme ýerik alty kişi bolup ýa-da on kişi bolup gitmeli alla bilýän ýa-da hemme zady biziň hemme zady bile etmeli zat ýok meselem biz ikimiz olam gidip bileris meni taşlap sizem gidip bilersiňiz ýa-da meň ýökemi taşlap siz bäş olam gidip bilersiňiz şoň üçin şony normalaz etmelikä diýýän. Röwşene degişli sorag bu.
Men ýoka müçe gidemok. Ýok gitdedi diýýän.
Ýok, köplenç daýy etýäňä. Näme wady? Etseň ýadyňa düşýän. Bir ýeri gitjek bolduk Röwşen. Bäş mi on minut garaşdyrdyk we ýene-de gaharlanyp gitdim. A bäş on minut däl, ol bar-a iki sagatdy toplamlaý. Meselem, gürleşdik plançada plan ýerik baraly diýdik. Bolýa bolýa diýdi. Men bardym, ot aýtdym plan ýeri işanok hem plan ýere geliň diýdim-ä. Şo tap barýançak Metro barmaly bolyn. Bular ortada bize men tarama gelýän ýolda gelip, näme çih köfte ýeýin diýip bara öwrülip ýarym sagat çih köfte ýýärler. Men bolsa bärde däli ýaly garaşyp otyryn. Hydyryň pikiri.
He? Hydyryň pikiri şo. Çih köfte ýeýin diýip, soň bäş minut garaşdym, gelmeseňem gidýän diýdim.
Şo günem gitdim bäş minut garaşyp.
Dogry etipsiň.
Dogry etipsiň, goşulýan saňa. Ýaman, Aýtdym öýe. ýaman zat etipdirler. Dogry etmändirler. Kim eden bolsa-da. Bir Hoş tertip. Iň bolman çiý köfte ýes gel şu tak diýen bolsaň olam Bitter. hä. Hydyr aýtmady şony.
Barardym 10 minut. Hydyr Üç aýtmady. minut ýörelýän ýolda. Men bilen durdum. gürleşdiňmi şonda?
Diňe Men sen sana bilen zat gürleşip diýmedim. otyr. Diňe sen bilen gürleşip Ýok, otyr. men Awa. Döwlet bilen gürleşmediňmi sen şonda? Ýok. Men arada ýok. Men men bir ýere gije alyp barýanmy?

Oýam başga zat. Ýöne iki munçugam beräýiň näme? Indiki hepde bärde däl diýýäňmi biz indiki hepde bärde. Stu indikide indiki hepde studiýa ýapyk. Röwşenlerde.
Okey men social mediada bara kän wagt tutdukmy bilemok ha. Wagty ulanaly dogry dogry şekilde. Soňky bir zat aýdyp geçeýin. Social mediada bir oglan bar. Hä? Eý hemme zady bilen-ä. Men eger şol oglany tanamasam döwlediň feýk hasabymyka diýýän. Adyny paýlaşsam bolarmy? Paýlaş. Paýlaşaýyn a. Dawut Hezretow. Dawut Hezretow diýip bir oglan bar. Hä? Tanamok.
Menem tanamok.
Bilet belki zat edip bilersiňiz, şondan adyny paýlaşaýyn diýdim. Kommentariýada çykar. Kom awa kommentariýada-da ýazyp biler. Ahmet geçenki Twitterda Bally zat sorap ýören oglan näme? Awa awa şoň jigisi geýnişi pozy berýän, a, surata düşýän zatlar bar-a.

Ýa ýa. Görüşdiňä dogry meňzeýäň sen näme diýýäň şu tema hakynda. Ýaman meňzeýä. Diňe sen näme köp kişi aýtdy ony. Ýaman kän kişi aýtdy. Meňzeýäň diýip. Men özüm haýran galdym bir gezek surata çekip otyndam. Surata çekip meň ýaşlygyma meňzeýä diýen käbir zatlar post beren şeýle zat durmuşy bar. Diýmäge çagalar görýär da.
Hä garrydyň ýaşla diýip. Söhbet saňa diýýä. Ýaşa gelmändi bu wagt.
Öýlenenok şeý diýmäň awa çaga. Boldy. Wi men çadyr etdim aýda.
Okey zat edelim onda. Bu temany ýapyp.

Bagtly bol bro. Intrig edilýän zat ol. Adam. Bäri kiçeňe çykar hakda çykar. Wepa diýýär şol temada bir belekge çeýip soň ortalykda kesip alar soň wepa diýýär. E wepa diýdim bar ortada social media goýma hiç hili çekme zat men diýdi. Men toý görmesem görmesem bar özüme mundanam oňtak diýdi bar ondan soň geldi bar şeýtdirip şortik töle. Şundan hem toý bar eken diýýär soňunda. Oýna diýýär şortik däl şu wagta çenli şortik belledim aslynda obычный casual gowy geýinip geldi.

Men utyan ya da Röwşen utya. O ne us ya da Abdurahim utya o ne ala fasa.
Mortal Kombat ala el indi ka gayrat edip bara. Gün fata. Zat bamı serdar da bamı da. Men ayse. Ey man garan körün yara ey. Ey man görünen o apşı. Var onu onu onu da alıp çıkyan. Onu da alıp çıkyan nedir? Onu da alıp çıkyan nedir? Serededir.

Köýni köýnen. Taýýarlykly gelseler-de şuny ýaljajyk zatlara. Moderator kim eşdada? Taýýarlykly gelseler de. Moderator kim? Sen.
Menede. Menende. Men kritika edýän adam, şonuň üçin daň kritika. Mikrofon. Ýok, başda Hydyr näme diýdi? Ýok, biz taýynladyk, raýat etdik.

Aslynda saňa Aslynda men soraýan ýaly boldum. Şu wagt men moderator bolanym üçine. Hawa, Döwlet näme diýen bu temada? Jogap. Bravo Timis Spişan. Jogap.
Close friend-e garyndaşlary almaly däl. Boldy.
Saňa üç- sen- Näme üçin? Eee, garyndaş, sen dost däl, ňa okey sen. Diňe şuny ýaly kem eden. Men seni close friend alýan. Bir zat paýlaşýan. Sen prikol tutarsyň ýa-da halamarsyň. Seni, meni diňe sen tanaýaň seň töweregiňden onuň. Kim kime aýdyp bilerdiň, kime şikaýat edip bilerdiň? Ýöne garyndaşlary alýaň welin, ol oňa aýtýar, ol oňa aýtýar, ol oňa aýtýar. Şeýdip gidýär-de, bilýärmi? Ýok.
Sende close friends barmy? Bar.
Onuň ýaly meň kritikal kritik ediljek ullakan işim ýok şu wagta. Işdäni mysal üçin Twitterde ýa-da mysal üçin göni şyp Twitterda şalyjyp bar şalyjypy ignor edýäň ýok ýaly şalyjyp meselemde hemme zada zat etýär hemme zada bipla şu taýny we gelip maňa ertir galsaraýyň ölermen fanat bolup tweet atýar biz şoňa zat diýemdo sen jopy ýapdyň şeý mantyklymy şalyjyp hany hemme kişini eleşdirýär hemme edilýän zady gidibem ertesi gün galsaraý özüm galsaraýly bolsamam Şike bilen diýmän şunda gömýärler men. Şike bilen e, ýeňýär we gidip şony support etýär. Ýok özi ýeňdi diýip gömmeli. Okey. Şol. Şoň üçin ignore. Diňe ignore edýän. Okey. Senki dogry. Ondan elbetde bizem zat edi. Bizde de bar ýöne mesela sen bir zat paýlaşýaň. E, Kän paýlaşýan, ö bilýän. ha onsoň sana men bir zat diýsem, sen edip biljek iň uly zadyň ignore etmek ýa-da bloklamak. Dämi? Ignor edýän. Ýok, Hydyryň şu maňa jogaby ýaman zat, biram Röwşeniňki. Ýa Hydyr bu temada ýaman zat. Kraşda iň soňky bolduk diýip ba edilmez zat galmada diýip. Biri Kakajan oýnaýmaly eken diýdi. Okey. Hydyr.
Eý menä adamlar näme diýer diýip hereket edemok, edil özüm-ä. Damarlaryna basmajak bolýan adamlaryň esasy. damarlaryna basmany hereket etjek bolýanlary. Ýöne adamlaňam näme pikir edýäni şun ýaly käbir adamlar bandyr-a. Aýtýan zatlaryny hakykatdan-da şu seňňi pikir edibem aýdýar. Meselem meň bir sany tanşym bar. Näçe ýyldyr iýýän. Käde diýýädary söwýän ýerem bar. Käde. Aýtýadar-aý seň ýüzüňe, sen şuny ýalňyş edýäň, sen şuny şeýtýäň, sen şuny şeýdýäň diýýä. Aslynda men şo taýda alynjak bolsam alnybermeli-la öz üstüme. Ýöne men şondan, şol oglandan gaty göremok men. Sen öz telefonyňa-da zat etýäň. Men şol oglandan gaty göremok, näme üçin? Sebäbi bar-a şoň, niýetiniň gowudygyny bilýän men. Ýöne men indi öz bilmeýän adamlaňkyny, tanamaýan adamlaň niýetlerini bilemok men. Oň üçin kän zat edemok. Käbir adam aýtýandyr, hawa diýip geçýän. Ä, iki tarapy hem dim, diňlemegi men zat etýän. Makul bilýän özüme. Diňe bir tarapdan däl. Diňe biriniň aýtýany. Meselem diýeli, sen häzir maňa Arada biri geldi maňa diýdi, Şuň hakynda şun ýaly diýipdir diýýä, şun ýaly diýipdir diýýä. Soň men ol oglany tanaýan-da. Ýaman gowy tanaýan özem. Eýdýän. Indi oňa-da aýdyp bilemok. Ýöne bilýän, şon şon ýaly zat etmejegini bilýän. Soň diňeje şoňa şu soragy soradym. Şony maňa aýdana bar-a. Sen şuny öz şol oglanyň diýdim gulagyndan, öz agzyndan eşitdiňmi diýdim şu aýdan zatlary? Ýa-da Saňa biriniň üsti bilen geldimi diýdim däl-ä şu gürrüňi ara. O-da şuny diýdi. Men edil öz agzyndan eşitmedim. Maňa şulaň-şulaň-şulaň üsti bilen geldi diýdim. Aý onda bor diýdim-de. Okey diýdim. Men kän zadam edemok diýdim-de. Onuçin edil meň öz zadym iki tarapam diňlemek. Çünki her kim öz perspektiwasyndan naz etýärler, temany gürrüň berýärler. Şonuň üçin ýaňky aýdyşym ýaly, iki tarapam diňlemelimikä diýýän. Nähili bor aýtsyn? Iki tarapam diňlemelimikä diýýänleri. Öň ýa şu sorag sorma sebäbim zat bir zat aýdypdyň öň bile galýakak.
Sen şuny gömdüň-ä zat diýen. Ýok ýok. Eger şu garşydaky mysal üçin kim kritika edilýän bolsa tapaly ýakyndaky adam kim bolsa, ýagny Hydyra gelip aýtýarlar zat diýýärler mysal üçin o beýle beýle. Ýagny Oň üçin beýle bopdur ýöne şol adamy menden gowy kim tanýan ýok düşünýäňmi şo zat şo etýän zady iň gowy ýakyn tanýany we bilýä nähili adamdygyny bilýä we beýlekileň pikirleri önemli däl gylan özüni nähili adamdygyny bilýä şol ýaly bir zat etipdimde men şo şoň üçin soradym ýöne has aslynda dogry zat şo dogry şo sen bilenokla adam pony ýüz prosen içinde mysal üçin men hydyr bardy hydyry diýelim kim bar näçe ýyl iki üç ýyl ýaşadyk hiç tanamaýanlar bar mysal üçin başga ýerden hydyr eýle beýle Ýöne men Hydyryň nähili adamdygyny inem dadyn gowy bilýän. Ine şo. Men birinji gezek men öw otyr abi. Ýöne ýa zada näme rolin bu? Mysal üçin aýtdym munda ýöne gömülme wagty gelerle. Ýene şunýa zatda meselem seň diýşiň ýaly meselem ondan mundan men birinjisiniň zatlaryny kommentlerini okadym. Käbirleri meselem gowy berekella diýýär. Käbirleri meselem gömýärler, sögýänler bar. Diýşiň ýaly meselem tanaman Dik goýberýär daba bilýän many ol näme pikir eder on ýaly adam ýok i plusam ýene şu zat bar meselem öň maňa biri aýtdy näme şu adamlaň agzy halta däl daňyp bolanok ýa saňa polibomu komment etýärler dä biz şuny edýäs biziň bolmanda ýakynlarymyzdanam diýjek tapylar näme edip ýörler-ä bular ýa-da tanamaýanlaryňam gowy iş diýip bilýär şoň üçin Hum ot diýýäň geçýäň indi ignor etýäň ýada okaňok ýada. Ruşen sen näme maslahat tuman ne? Nähili sen Men- çütem men- oda sen. Ýok, çaga. Men Bu saatda nä- ýat, nä- nähili çözýärin şu meseläni men hiç ýere üns beremok. Belli ýaşdan soň-a hiç üns beremok diňe ha bolupdyr bolmandyr diýen geçip gidýän. Näçe ýaşdan soň üns berlenok? Çünki bilemok belki ýigrimi sekizden soňmy ýigrimi ýetiden soňmy şol duýgulama başladym we ondan soň hiç üns bermemezlik bir pikire geldim. Aramyzda ýigrimi sekiz ýaşdan kiçi Diňe şu bar şoň üçinem şu temany açdy-da Çary. Ýaşym otuz bäşde, şoň üçin ýanna onuň ýigrimi ýedi, ýigrimi sekizden soň üns bermän geçip gidýärdim. Häzirem biri bir zat diýse, hä, hawa, şuny ýaly eken diýýän, tersine trollamaly bolsa üstüne-de goşup trollaýan-da, nesip etsin diýip geçýän. Toýa nätjeni aýtmadyň onda? Nime yok da trolladım deyin onu. Bak troll bro.
Toy, toyum goty gaty bir inçe bir dat. Aslında la 2 gün edilen dat da toylay.
Yani 9'unda seret.
9'unda toy belli oldu. 11'inde de toy ettik diye fikir et. Ondan gara. 10'unda da menü decoration var mı? Menü hemme zat var. Geçilen zatlar hemmesi 10 edildi. 11'inde de toy oldu. Ondan bir günde kime toy etsem mara hiç kim onanmaya çelde erti toy var dost diysem ne. Dogrymy sen şony iki gün galana toy aýtma. Özüňe gidema biri bir hepde galana aýt. Seredana kritik edip başladyň özüň. Mesele dogrymy diýen ha ýöne netije şu. Men men 9-na çenli bara toy nirde we näçesine boljagyny üçin bilemokdym özümem bilemok. Seniň pikriň önden bar wasa teripdi bir tane suratda gaýrat edip şony goýaý da şu tag.
Ýe sora okey. Dogrymy diýen dogrymy şu an metel mähkeni tanýanam bolsaň zaten kritik etýän söz. Adam paýr boş durana. Niýetimi bilýäň mysal, ýa meniň niýetimi bildi. Ýöne şuny ýaly bir zadam bar meselem diýeli.
Tanamaýan adamlaňam ýa-da niýetini bilen bilinenok diýilýär-ä. Aýtýan zatlaryňdanam belki aýtýan arasynda dogrusy bandyr diýip hemme zadynam ignor edil men-ä özüm edemok dogrusy. Eý, okey şuny ýaly bir zat diýdi, eý şu hakykatanda şony ýaly etýänmikam? Diýibem käbir zatlar zat edýäň däri, pikirlenip görýäň däri. Obşi ignor edeňok wara.
Başlyk bir zat aýdýaň sen. Aýt. Aýt göni aýdyber. Aýt aýt aýt. Şuny diýä meňkini düzedip otyrsyň gara. Gidip iki günde toý etjekdiň mikrofonyňy düzet dat diýä.
Datçyny ýa muňa indi köp bolýaly. Garşydaky adamy ýene-de iň ýakyndaky tanýan özüň bolýa we şo bada kän kommentariýa gelýä, zat gelýä, eýle, beýle. Ýene-de iň gowy tanýan özüň bolan üçin belli iki seň diýýän zady eken hökman näme kady. Ýene şunluk bilen bize berlen wagtyň tamam boldy. Ikinji sora, ikinji sora.
Munam perewoda bäş. Bu gezek birazajyk. Bu birinji diýip zady daýyň.
Indikide hakykatdan-da moderatorlyk işini etmeli bolýar, hä? Bäşinjimi? Hawa.
Onuň üçin wagt wagt goýup etmeli bolýar şo zady. Bu sora Röwşen bilen Hydyra degişli. Biri-birine garşy-garşyya.
Ok. Bäşinji bäşinji bellenen sorag. Durmuşda disiplinany nädip durmuşyňyzda nädip disiplina goýýaňyz we nädip endik gazanýaňyz we ýakynda gazanan endikleňiz?
Hydyr sen jogap bermeseň ara men hem pikirlenme nima edýän bolup bolýan. Ikimiz birlikde zada başlapdyk näme üçin munda aýdyp otyryn. O iki bir ýyldy iki ýyl boldy. Jyma başlajak diýip otyrdyk. Jyma gitýädä her gün irden men baba aýtdym. Ýok jedel etdim mysal üçin. Röwşen ştada disiplini. Adam şeklinde gitdi we netijesini hem gördi. Görke figuraň diýip.
Ýalaňaçlanmaýyn-da bärde debip. Indi Hydyr.
Şunuň ýaly.
Men. Alty aý soňra sen başla. Üç aý soňra men başlaýan. Üç aý geçdi, alty aý soňra başlajak. Men alty aýda bir gezek gitýän subscription täze dowam edip durun. Dowam et dur dädem. Bäri etdim, cancel etdim hä. Mende disipline diýip bir zat barmy? Mende ýokmyka diýýän disipline diýip bir zat ýok. myka diýen özümçe. PlayStation Crash da adyny. Jima, Jima gelende aýda bir gezek gitseň, her aýam gitseň bir gezek. Disiplina dälmi şol? E bolýa, ýene gitdiňmi?
Ýok, soraýan diňeje. Dogry.
Ey, gitdim hä. Soň ýok, şun göze men aýdaýyn, onam aýdaýyn hä. Röwşen gitdi. Gözlemi? Onça wagt dogrumy?
Onsoň bir Röwşene seretdim, biram özüme seretdim. E diýdim, Röwşenden näme tapawudym bar diýdim. Gitsemem şol, gitmesemem şol. Şonuň üçinem gitmedim. Röwşendäki üýtgeşmäni görmändir karoçe, Jim meselesinde. Ýöne hökman
Ýöne disiplina hökman Jimde däl. Ýok, mysal üçin ýok, şol ikisiniň arasynda bir bolan waka, şonuň üçin diýdim. Ýa o. Dowam etdi. Iki ýyl boldumy? Iki ýyl boldumy?
Boldy, boldy iki ýyl. Boldy başda-da. Bu näçe ýyl dowam etdiň sen?
Häzirem dowam edýäňmi?
Ýok, iki ýarym ýyl. Hany, malades.
Hany, şu sorama sen näçe şol disiplini gazandyň? Bu bu da näçe gazanmady? Sen ikisini daýat bol, göz. Men gör, o zat Hydyr bilen görüşenim üçin näl, ýani bu temada aslynda men özüm istedim. Şuny ýa bir nokada goýup, şuny edip barlajak diýip. Aňsat däl. Çyndan hem men ýat oň ýerine bar, ýatyp ýa-da dota oýnamany bar, has gowy görerdim. Ýöne ýene-de kompýuterden biraz uzaklaşaýyn. we pikirimi daşyndan pikir edeýin diýip bara şeýdip karar berip Özüň nähili force etdiň mental mysal üçin aňsat bolmaýan wagtynda sen näme zat Eý kompýuterden uzak gidin gidin täze bir zat barlaýyn diýip zatym we dowamly şu täze bir zadyň üstünde işläp işläp ýetişdim we başga da ondan daşarym täze nimeler getirdim meselem hepdede ýa aýda bir gezek şu tak gidäýmeli düşünýän ýa közüm ortada gidýän hiç kime aýtman we gidip gaýdýan Onuň on o tak görmelimi şu taýyny gidip gaýdýan ýa meetapa gitmelimi hökman aýda bir gezek gidýän men öňüme goýdum men şony edýän. Şol gaty uly effekt berdi we durmuşyma täze bir hatda men seni gyzyk ýeri men zala gidip ýaman kän connection gazandym we oglana edýän oglanlaryň arasynda plan bara çenli tapyndym da dostlar ýa onuň real stater we içinde başga nimeler ba maşyn satýan we hemme kişini tanyşdyryp çykdym indi hemmesiniň nomerlerim bar zatlaryma gerek bolsa rim edýän gyzyk özüm instagramda hemme oglanlaram täjik özbek oglanlar edýänlerim E jim jim temasyna gelende hakykatdan disiplina gerek. Plumber de plumber.
Men men nä ýok şo zat. Edil men. Ýöne ýene sora gelýär. Nähili beýleki maslahat bilen mysal üçin hydyra maslahaty nähili disiplina gazanyp biler? Ýok diýýär şo şoňa. Maňa işleýär öýdýän a. E näme etseňem dowamlylyk gerek. Ýok dowamlylyk näme etmeli mysal üçin sen şony. Hydyr ýok şuny nol nol disiplina diýýän zat ýok. Diňe oýun

Men üçin bir zat däl. Meselem, näme başga zat? Meselem. Başga näme zat disiplina gazanyp bileli? Meselem, şun ýaly, ýagny senem gömdüň meni obşa, hä? Ýok. Men okajak diýdimmi meselem, men okadym we häzirem dowam edýän bary. Zatlar bar. Agşamlary işden gelip, meselem, indi şu wagt goýdum birazajyk ýöne. Ýok, şun ýaly, men ýöne dowam etdim. Näçe wagt dowam etdim, hä? Üstüne goýduňmy?
Üstüne goýdum diýýänim, her gün men iki sagadymy, üç sagadymy, iki sagadymy minimum işden gelemden soň sapa okaýan ekstra. Ýöne her adamyň gyzyklanmasy başga. Şo-da indi men jim däl, ýöne men zada şoňa gyzyklar etýän. Eger disiplina bolsa, şo disiplina-da men üçin. Dogry däl, şo bolýa-da. Menem edil şon ýaly.
Ýani çünki men aý-aý. Günde on bäş ýarym, ýarym sagat, on bäş minut ýarym sagat kitap okaman, o-da özüme karar berdim we edýänem şony boldugyça. Meselem, ýaňky aýdyşym ýaly, jyma gitmek men üçin bir zat däl däri. Durmuşymdaky öňe goýmaly näme, maksadym däl, hä. Düşünikli. Meselem, şu disiplina bolsa, şu disiplina, şolam girýär. Men işden gelemde, köplenç, käte ine başlygym öýde bolsa, bäş töwerekler, bäş töwerekler bandyr-a, dogry dälmi? Bäş töwerekleri PUBG-ä girýän men. Disiplina şul. Näme üçin? Çünki işiň şo stresinden, çykyp ya çykmak üçin biraz birki oýun oýnaýas. We şuny men hepdede iň azyndan bir iki-üç gezeg oýnaýandyryn. Oýnaýandyrys, başlyk dogrumy, näme diýýäň? Yo indi o disiplina ýöne mysal üçin. Hepdede iki çeyrek PUBG oýna, hepdede iki çeyrek Jim oýtýa bolda. Näme gerek o disiplina? Yo, mysal üçin bir disiplin bolýamy?

Käbir zatlary men edemok. Edip bilýän ýagdaýymda şo zatlary men edemok. Aslynda şolam bir zatmyka diýýän nary? Prinsipim.
Hä?
Prinsip, prinsipim diýseň bolýar aslynda bu prinsipde ýöne aňsat ediljek şekilde Aý borlaý, muny etmeseňem bolýar diýilýän zatlary men edemok-da, ony özüňiz bilýäňiz. Döwlet saňa sorag, meselem, sen durmuşyňda ynha şu zady men özde şeýle disiplina salyp ýetdim diýýän zadyň näme we Şonda nähili şo ýetdim diýen zadyň özi nähili disiplina diýip hasap edýäň? Bir ýyllap Instagram ulanmazlyk.
Hawa, mysal üçin. Başda kyn boldy. Ýani şonda. PUBG-den näme tapawudy bar şuň? Ýok, men girem oňa. Ýani, o men kän ýaman bizi etýärdi boş-boş gijelerine. Zat etýän, o üstüne wagtym kän men disiplina. Kitap dowamyny ya da social media. Her kim kitap okuyan eken, meň habarym yok bar a. Yani tenis mysal üçin, bu paýki ýa paşt her gün hepdede üç dört gün gitýärdik. Jim hokman gitýärdik Ostinde wagtynda. Oň sebäbi disiplina däl, oň sebäbi Ostinde eder ýaly zat ýok. Ostin New York däl. Beýlekiler näme etdi?
Ostindekiler gelýär aşa. Başga
eee ýene kyn. Men şoň üçin soradym senden mysal üçin iki ýarym ýyl dowam etme men jymy alty aý bir ýyl maksimum ondan soň galýa wepasda şolar ýap bolan ops aýla sen sen oňa sora sorap meni gömüp otyň bu at bärde gömüp otyň öt men zat çykaryp otyryn men şoň üçin sana sora soradym diýe sen bärde meni gömüp otyň okey bolýa sen kimsin de meni ýargylýarsyň ne sen kimsin ey bolýala okey
kyn ýöne ýaman kyn tema temany açyp gitýä
Yzy gutarmaýa.
Yzy gutarmaýa.